Bawipa hlei in Bawipa kan pum chung vialte ah kan civui chung vialte ah Bawipa Satan tukforhnak vialte tihnung ral vialte Bawipa nangmah nih kan umpi law cuticun nangmah sinah bawmh kan hal than tuzan kan nunnak kan caan vialte ah kan khamhtu Bawipa na Fa Jesuh min lawng bochan kan hal kan biakmi kan Pathian Amen

civui chung vialte a bawipa setan tukforhnak vialte tihnung ral vialte bawipa nangmah nih kan umpi law cuticun nangmah sinah bawmh kan hal than tuzan kan nunnak kan caan vialte a pin khamtu bawipa na fa Jesuh min lawng bochan kan hal kan biak mi kan Pathian amen solo van hei sung i epe ti lai i cuti cun thongthannak nih khan a phun zul ti lai

caan ṭha caan sunglawi kan pe i tuzan hi bantukin amah Pathian thangṭhat kho ding caan ṭha kan pe tu zabi kan Pathian amin thangṭhat ko seh ara khomi van upa vialte nan cungah kan Pathian nih dit mai thar caan ter selo thlachuana kan pe ko na se kan Pathian nih ṭha tuk ni ni ah a bawilinak sisen zat ci vui tiang zong bawi ban lam kan hruai oi kan thong ni le thong khat le a thong ni le kun lei ni iga mun kan thong in a tu tiang zong ah iga nelson khwa chiam chiam oi ti nak zong bawi ban ni chan tha chan re ma kan bek tha ni hi bialte minung ni nan rat kho ta nan chunga kan i lum kan pachiat hi kan chunga tha tak te mi kha masada chim ta kan du Ee, tunai kha inn neitu inntek an simi hna nih dawtnak kha an cak cang caah zaangfa tein hmasa bik ah khualei rami vialte nih iga i a kan dawngtu airport ah na kan lak via bus station na kan lak a phun phun in na kan thiar na kan lak mi vialte cungah kan i lawm i nan cungah kan lawm tuk tinak ah kan zapi tein nanmah dawtnak kha kan vun tuah duh ve caah zaangfa inntek vialte kha Nelson Yo Miguel te Glory nan sia CIC nan sia nan za pe te zangfa nan thun tak mo nin kan diar pek ta lo tia zangfa kan in nol na kan za bi sa pe tak kan lom to koi ba ta so na ke na pe na ani lom makan man biar ta masat lo jun ara mi da kan man tam deuh za kan atam deuh mi pi khan hai kha kan ni khu da mi se eh

Bawipa ni pa nak ting sin tang se kan ba bawipa ni a ha lam hroi ni zan ti ni te a kol ram in palewa ram diam sakhan rama mission kan tha mi vial de fil vial te ba zo hi ti ni de pha ni zan nga ni ne tu kan sina rak pha ni bawipa tha ta kama zong kan bod tuk te mi kha changwa kan bodi kan lom tu ta na chun HBNGS Hakha Baptist Association in kan GS akan tuan biak ni kan pa Reverend Jeno Nul Cung Lian Zafa Ti mi kamun ah kan mah sin zong ah kan pen pi kho i thawng tha tu dan zong kan rom lai Pathian sin zong tampi a ta chuah ham biak la kan tuah biak lai mi kan pa Reverend Nul Cung Lian Zafa Ti kan biar biak na slow Shalom An Pathian tha tu ka kan ni si si CCAMZ ram chong mi vialte na zong boi pa na kan do to ke ban to kin kum tin te Civi kan tuahnak ah Bawipa nih a mi a fale hna kan thlah piak hna hi tein sunglawi tein nuam tein kan tuah kho lengmang mi kum li tiang hi a tha chin tha chin thluahmah in Bawipa nih kan tuah piak ngang i Bawipa hi kan cungah tha dok timi kha masat ah chim ta kan duh i Pathian sinah kan i lawm Bawipa hi kan cungah a tha i hmailei zong a tha chin lengmang lei hmailei kan ke chin fuar ca zongah nu le pa nih kan duh tuk mi vialte kha fanu pa sinin mithmuh le kutdong kan hmuh tikah nan cung kan i lawm i bawipa ṭha bawipa nan cohlannak cung kan i lawm i hmailei vialte zongah hi bantuk nan zia hi pathian muisam lo chin lawmang i theidannak muisam le chin lawmhnak man nei lo tein lungrual lungkhat tein competition timi pakhat chin lawngah pakhat man chia lo tein bawipa lunglawm te thak ṭetti le bawipa lawm ṭinak le bawipa sinah kan ning vialte hrawm dih nak tu kha kan zuam pi lang ang timi kha nan cungah lawm tak bia vun chiam in kan u dre fon zei ta nan cungah lawm tuk in chim lo kum kho lo cuba tuk chiam in ni ni a ama le khrifa buki bin East ni ah baya general meeting ar kai ni vial te nan chung kan lom khrifa bu pakhada menong lai ni cheu nan kai zinga na zi parhain zan lai na zi pali dia chung ni dak le meeting to ai ko khan lai rel ti mi a har takmi si cubantuk thiam in laimi meeting tuahnak ah a dang kip ah community siseh tv siseh biaelnak le zei kan ti lai i sik caknak le bu thiam dawngah tampi man si lo ni na tuang tlam tein oily tiang meeting kan tuahmi vialte kan chim oily ning tein zeiman biaelnak le lungthatlonak le chinunnak no tein kan zapi te mimhai tuang te le mimhai do te le chinlung tha tein kan tuah khawmi kan hmu tika in ara kho kunu la pa vialte nan jong kan ni lom Cu vialte si khawh dang ca hlan kan tin thla cangmi Pathian sinah a nuam tuk hrimhram tiu vawlei cung an civui tu hi tam deuh si lo civui can te lawng hi rian tuan can si sala rian tuan si sala tha deuh dik sinan leitin nak pathian ne rian tuan tu tam ter deuh le civui tu hi kum khat ah zan khat te ni hnih te ha kan siam biak le na ni chungah a rak phan kho mi Auckland lei in si uh, Wellington lei in si uh, hika zawn ah kan pa le Hakha lei in si seh Australia lei in kan pa si seh kan hmuh tik na hin kan i lawm tuk hringhran i Nelson in hin ni tluk i lomnak ni sung kan nei hi aum rih rua lo ti tluk in kan mu voidang zong ah kan tua tawn ko na nin ti lawm la ning kua le an tam lo atu cu Hakha zong an hong i Australia zong nan hong e khuali khong ai hong mi nan um tikhan kan i lawm tuk hringhran tu zan zan ah hika zawn CCNZ CVP ah arak chuak mi arak phan kho mi nan dihlak cungah ngakchia bik in upa bik tiang bawipa nih khuachuahnak kan pe ko na ze lunglawmhnak cu tampi ka chim ti la lo hika zawn ah kan chiang men nih chimpa di ko cang ca khan a herh mi intek lei a herh mi tete tu thawng thatnak ka van nei chawt ko lai caan sau lawmpi kan lak cang caah hin zei kan ti hnga ruah zia tu rak kan thiam deuh timi te kha van in chim hna ka duh tuzan hin hika zawn in caan kan lak cang i hika zawn i kan thut kan dirnak caan hi thaizing le kip tu hi cu caan sau deuh kan hman cang lai ca hin hika zawn ah i thiarnak zut in khai tali ah hin hmun khat a um lai mah kha khan hmun pasarih a um lai Cucun khika zawn an hnu lei khin nei chuah kin direct te te te te helan i cavor lei te ah khin hmun khat a um rih lai pasarih pariat a um rih la ma ca cun khatalia khan i thiarnak zunzun ni thiarnak ah khan zeihmanh lungre thei lo ten khaka zawn lei lam te khan an pan lai cu i nan thei lo a si si sia cun hika zawn ah angki a sen deuhmi security angki ei mi kha minung pahnih pathum an dir peng lai i ma hna kha nan hal hna lai ma hna nih khan an i chimh te hna lai timi kha van in chimhnak ka duh cucun hika zawn nan umnak ah hika zawn i pumhnak chung kan um nu hika zawn i nan ṭhut nan dirnak kan fa lai khawng deng sual an um zong a si le mah security sinah cun Joseph thang le Pu hei mung hna, mah ka hna sinah khan nan chim lai i khaka na khan si zong siseh a tuamnak a thlopnak tete kha anmah sinah khan lak khawh a si lai timi kha van in chim hna ka duh. Cucun hika zawn in lu chuah ka khat ka khat i kal thil nan phil sualmi um pakhat khat emergency i kal nan duh chuah nan duh zongah anmah security sinah khan nan chim lai i mah security nih khan motor an i dampiak hna lai mah khan anmah nih an kal umpi hna la timi te zong kha ka van than do mah kha ka hika zawn ne sonmi si loin khual ca kan kan i lawm bulletin kan kut cungah um ko ca dir leklek hi a hau lo nain hnu sung i ton har cu si tikah ka hmu pah lengmang ve hna set tiah ka duh i atu le tu ka kai lengmang ko lai tiah theihternak kan tuah hmasa ve hna Cun cun hmuh sung i ton har seh. Kei cu kan hmuh bal lomi hna nan tam ngaingai. Cucaah cun pulpit cung hi vui cikcek in ka zoh ve ko u timi kha ka duh tuk caah atu le tu ka vun kai ko lai. Tampi kan i lawm. Atu cu pa solo val lal bik lian kan timi khi a rem rel deuh lo caah Pu Ngun Sakham nih solo a kan sakpiak lai. Mah ni hnu cun zapi kan caah Reverend Joel Nawl Cu Lian nih thla kan campiak lai i hlarep CGEC mino nih khan an rak peh te lai. Atu bantuk caanṭha caan sunglawi ah amah thawhṭhannak caanṭha a petu Bawipa a min thiang ka thangṭhat.

Na sermi minung hi zeitikhmanh ah na philh lo i nangmah hi kan i hlat lio zongah kan kawl i kan hmutu na sinah miphun lak i kannih Laimi chung zongah a langhter vetu kan Pathian a zungzal na min thangṭha ko seh. Kan ram, kan miphun in kan tonmi thil ruangah mitthli he kaa kehmun kipa um han i si law Minung i kan ruah khawh lomi nangmah nih kan ca a ṭha bik in na khaan i kaa kephun tipi kan umnak ah lam na kan hruai i nihin ni ahcun lam nai te bantukin tong kho in le na bia ruangah caan hmang kho ṭi hna zongin lam na kan hruai caah kan i lawm namin kan in thangṭhat. Na dawtmi na fale hna New Zealand ram a phanmi hna hi nangmah na dawt hna i lam na hruai hna i kum tampi ka hmun an ṭhut an dir hnuah Nangmah fale hna i hawikomhnak, nangmah thangṭhatṭinak, rianṭuanṭinak caah CCA NZT ah Association dir in rian an ṭuannak a voilinak i tonnak dir zong nangmah nih lam na hruai hna caah na cungah lunglawmhnak tampi kan nei kan Pathian min kan in thangṭhat taksa thinlung thlarau in hi hmun an rak phanh ka in nihin ni tiang lam a hruaitu hna Pathian nangmah na si A umpitu hna Pathian nangmah na si. Khua an khan lai an relnak zongah thluachuah petu Pathian nangmah na si caah nihin i an duhmi an saduhthah i hawikomhnak chungah kar an hlang i voi li tiangin i ton